Hati reka nkureetere obuheereza bwa Barkrim Foundation. Egyo niyo kabaka.
Barkrim Foundation niyo yenka erarondera abaana emirimo. Wacenga. Ekabanza yabanza yetegyereza omwana waawe arenda kukora murimo ki. Hati aho. Bakuadivisinga n'okuadivisinga. Aha. Ori primary teacher? Ori secondary teacher? Otyo. Ninga ori omuzaire obuzire fiizi, omwana waawe aretenga bursary. Toine murimo. Toine murimo. Orenda murimo omu rurembo rwa mbara n'emyanya gye ehinguririize? Hati buriho bakiri mu foundation. Bari aho bakiringire.
Hati baragira ngu waaba orenda kubahikaho, ragara mu makanisingi. Ee, ha Chossing House Room bibiri ina. Twine gye. Ee, Mbarara Street. Twine Hika okwe gye. mpaho. Reero waaba Ee. mbwenu oramanya ngu omwaka gw'enkumi ibiri abiri nagwo gukakubeera mubi. Hati yamanya ngu solution bakiri mu foundation gitereerize omwaka gw'enkumi ibiri abiri na ibiri. Tunga omurimo.

Ebihe Ese mukwana- eri bakali.
ese mukwana azamu abandi kandi tibaramanya heri egyo ni bakiri bakiri foundation eri ahamanyegyegyegye hati ekyo orakore iwe waaba ori mururembo rwambara ninga omwanya oguhehinguririize hati osinse muka makanisingi aha cosiga house ruumu bibiri ina hati ninga obaterere esimu yaabo by the way handiika noti mushanju noti ina

Kandi n'obu waakora ki, n'obu wakuba ori omwana we, tariikiriza kubibihisa.
Abagurusi nk'abo nibo b'omuntu w'okuteera ekikaru akateera orukindo aha mpara akagorora gye. Ogwo omuntu taribiiha n'obu waakora ki. Beitu takuhayo. Ni egyo emyaka egyo.
Mbwenu okamuta omu bintu by'okubuzaabuza. Hati. Abashaija, omushaija akaba aine omukazi. Hurira akagwe.
Haagiramu obutaikiriza na baataano. Aha. Bakaba baazaire abaana abo. Bashatu. Bashatu. Omukazi n'omuntu w'obujunaanizibwa. Obwo turi live aha TV yaitu y'akagwe. Eeh, Aha. Hati omushaija ondiijo Rwibuuga. Yaaragaramu.

Yaahuriire. yaagira owishizaara Mhm. byahwaire byona Mm. ati haragaramu ondiijo bwiguuga busha wamaani wamaani ati ninteeka okukutaasya hakwanya amagara gangye gakurijire nyowe nakurigiire kooba ori omukazi kooba ori ki ninyenda nkutware ontware tuze owa owaasho tweyanjure tujuge kwonka akaba atarikukimanya ngu omu- ogwo omukazi akaba yaajugirweho

ow'emyaka ya kare. Nka titwija kweyanjura ofishale. Mukuronda obuzaare muukuumu. Twine obuzaare.
Nimuza kububona. Ni mwena oho mwishe nimumumanya ngu bashohora omu groups zaabo ebyo bihwa. Haragaramu ekimemete.
Hati hasigara kimwe. Bamureeba bamu identifyinga. Owa Old Testament.
Hati hasigara kimwe omugurusi waitu. Omu arabaasa kwata emanya omuzinda bati ba taata,
ba anko, ou naatoorine mu bandi niho ogu. Mbwenu na ndashaba mumwakiire.
Ngu ebi twahire tuhahire twayanjuriraine twaza twaza tushaba ngu mutucwere ebintu. Muzeeyi arugayo ati twabasiima ati kwonka ebi murimu eby'okucwerwa ebintu tukaba twabicwire twabicwereire abandi. Omwishiki ajugwa rimwe. Ogwo ni nyina eka. Ati imwe mugyende mugarukeyo. Mwombeke amaka ganyu. Eki murabe mwasiimire kureeta mureete ekyo. Kwonka nyowe ou naajugiisize n'ondiijo ti imwe. Kandi akagyenda kare. Hati nyowe ekiranshobera ekiranshobera n'abantu n'okwetegyereza ngu haza by the way enshobe nk'ezi nyingi zirakorwa abazaire. Iwe muzaire orateekateeka ngu ha myaka yaawe nshanju Obugaiga obwakuremeire oine emyaka ashatu n'ena? Obugaiga obwakuremeire kukora okyayine amaani g'okuza aha kyombeko kukabaasa kuba omuheereza? Oku orateekateeka ngu omwana ou oraheraga fiizi nooyenda ku orawihe esente? Obwo bugaiga. Hariho n'ondiijo muzaire ou ajwaire busha nawe yaayesaasira byona arahera mutabani we. Wakyetegyereza? So, eby'okuza kuteekateeka ngu aha myaka kinaana muhara aho obaire agwire aha mahega nainga owarushwiga ogakamurema, hati nooreenda kukwombekera? Little knowledge for gain. Reero abantu baine messages aha. Bariho bakiiringira TV. Rukundo Saul ari Dubai naagira ati, Ariyo naatuziga, kwonka naakunda abantu ba Nyakitunda. Ndi mutabani wa omubuurizi Godson Mugisha. Beitu nyakitunda okwe mpa bakunda kakye na bakunda kabakye. Aho tabimbuuza.
Nari Alex Byarugaba. The no day nagira ngu muzehe akakora gye munonga yasiima. Hati ogwo niwe tukwenda naguma akyebere Mhm. omu nshonga ezi. Sasha eh, Tones yagira nti beitu Ivan eh, me am here in Ishaka.